Heddi, dyn ni yma i ddysgu Sbeineg. Ond dyn ni'n mynd i wneud e mewn dau ffordd hollol wahanol. Yden, mae Rhiana a Trystan am fynd yn erbyn ei gilydd i ddysgu'r iaith Sbeineg ond mewn ffyrdd wahanol. Mae Trystan am ddefnyddio'r app Duolingo, tra bod Rhiana am gael gwers breifat am dros awr. O'n i'n hoff o'r ysgol, o'n i bach o teacher's pet, so uh, yeah, edrych mlaen i'r sialens, fi'n credu bydd yn rhwydd. O'n i'n rili really mwynhau ysgol, lan at Level A, lle nes i troi mewn i ryw fath o rebel without a cause. Nes i ddysgu Ffrangeg am bach, so odd hwnna'n ok, ond nes i diflasu gyda fe. Fi wedi dysgu ieithoedd yn ysgol, nes i dysgu Ffrangeg, yym, bach o Sbaeneg, ond sai'n cofio dim byd, yr unig beth fi'n gallu cofio yw mynd mewn i'r dosbarth a bita loads o cig a olives a pethe rili neis, a sai'n cofio dim byd am yr iaith. Fi'n credu bod 'da fi'r edge ychwanegol 'na, fi'n competitive. Positif iawn, reit hyderus a ie, fi'n barod am laff. O, fi'n mynd i curo Trystan, yn bendant. Fi'n mynd i... fi'n mynd i channel o mewn i inner swat days fi a rili gweithio'n galed. Ie, gewn ni weld am 'ny. Gyda'r app yn ffordd lot rhatach o ddysgu'r iaith, mae hi'n amser profi pa un yw'r gore. So mae'r app Duolingo 'ma mynd i helpu fi i ddysgu Sbaeneg trwy ddefnyddio lluniau, Trwy ddefnyddio rhywun yn siarad 'da fi, gofyn cwestiynau i fi, ti'n ateb cwestiynau, so dyfalu pa un yw'r un cywir, a mynd o fan'na. Fi yn berson reit technolegol. Fi'n hoffi Snapchat, Twitter, popeth fel 'na, so yy ie, fi'n meddwl bydd hwn yn ffordd dda i ddysgu. Helo! I'm Nuria, nice to meet you. I'm Rhianna, nice to meet you. I'm your Spanish teacher for today. Helo!
Take a seat. Mantais o ddefnyddio'r ap yw bod ti'n gallu dysgu pryd bynnag, fi'n gallu dysgu f'yma,

Very good. Thank you.
Brilliant. Credu taw un o'r problemau yw, os ti moyn gofyn cwestiwn, bod ti methu really gofyn i rhywun. Mae rhaid ti just cario ymlaen gyda'r system, cos mae'r system yn meddwl bod ti'n gwybod popeth, ond dyw e ddim. Ond os ti mewn dosbarth, ti'n gallu gofyn cwestiwn pryd bynnag ti moyn. Me gusta, no me gusta.
Me, me gusta, gusta, no I me like. Gusta. Yeah? Okay. Me gusta los libros.
Me gusta los libros. Okay, you understand?
Yes. Yeah? Good. Mae fy mond yn rili dysgu fi beth yw fel bara neu dŵr neu beth yw dynes, beth yw dyn. Fi moyn rhywbeth mwy amdano sut fi'n gallu dechrau yy sgwrs neu rhywbeth fel 'na. Fi'n credu bysa hwnna'n fwy handi. Hyd yn hyn mae'r gwers 'di bod yn itha od gan bo' fi newydd dysgu am be' fi'n hoffi a be' fi ddim yn hoffi ond ddim rili wedi dysgu'r geirie fi'n hoffi neu ddim yn hoffi'n dda iawn. No me gusta la lluvia. Muy bien, muy bien. Lluvia. Lluvia.
Yo so un hombre. Fi 'di newid paso lefel dau, so fi lan i lefel tri. So mae'n iawn, ond oedd rhaid fi symud i gael signal y Wi-Fi. So mae fe'n bwysig iawn bod 'na Wi-Fi ar gyfer y ap yma achos bod chi angen clywed be mae'r person Sbaeneg 'ma'n gweud.

Two bebe? Ie, newn ni adel i fan'na fi'n credu. Pwy enillodd? Fi, yn bendant. Wel, yn amlwg, Trystan ap Owen nath ennill. Trystan ap, Trystan ap o Ddara ap nath ennill. Odd brawddege fi a geirie fi jyst yn llawer mwy diddorol ac yn well a A rhywbeth byswn i actually yn defnyddio. Oedd 'da Rhiana athrawes ei hun. Nes i mynd allan o ffordd fi i ddysgu fy hun. Ma' hwnna'n cymryd lot o ymdrech. Oedd hi ddim yn gallu siarad Saesneg ddo Trystan? Yn dda iawn. Wel oedd 'da fi ap ar ffôn fi. So oedd hwnna'n golygu bo' fi 'di myn' mewn i'r ymdrech, o'n i 'na yn dysgu fy hun, so ar diwedd y dydd, Trystan ap oedd ar y ap sydd wedi ennill y sialens yma. Diolch yn fawr, a gobeithio gweld un i chi eto.